هاوڕێیان ئەو کاتتان باش پێم باش بوو دوای ئەوەی ئەو تاخمی لۆم دروستکردن مل و بازم بوو حەزم کرا و ڤیددیوی ئەو جارێ هەن گوارەبی تەمان گوارە گوارش دەوی لەگەڵ تەخمیوی تەخمیش بێگوارە جوان نییە بۆیە ئەو ڕۆکە ئیشەکەمان ئیشی تێلە ئەو تێلەش کە لەگەر مۆری و بۆتان حازر دەکەم و شێوازی گوارەچی ناسک هیوادارم بەدڵتان بێ بەڵام هاوڕێیان بیرتان نەچی بەنجە دەخەنە سەر جەرەسەکە و سەبسکرایبمان دەکەن و لایکەچیشمان پێویستە بۆی ڤیددیوەکانمان بەردەوام بێ فەرمو ئێوە و ڤیددیوکەمە ئەم کاتتان باش هاوڕێیان لە ڤیددیوەکەی دی ملوانکە و باسنم لۆ دروستکردن

ئەوەیە ئەو تێلەیە هاوڕێیان لە بازارێ هەیە ئەو تێلە ئەو هەبداندرا زۆری شیشک لێ دروست دەبی ئەجا کارە باشمان کوژاوە بگورن زۆری شت لێ دروست دەبی بە 1500 و هەرزانی شەو ئەوشمان پێویستە ئەو بزمارانە کە پشتەوەیان ئەوها وەکو بزماری وایە لۆ بەکارهینانی باشە ئەوەشیان ئی گوارەکەیە و مۆریشمان دەوێت ئەو مۆریانەی کە پێی دەنەخشێنین ئەو شێوازە مۆریەمان دەوێت لەگەر ئەو شێوازەی کە وردن چیشمان پێویستە کەتەرمان پێویستە و ئەو دەمە خڕشمان پێویستە لەگەڵ خۆشیان ئەو سێ دانە شێ لە بازارێ زۆر هەرزانیشە و هەموو کار و شتەکانی خۆتان بۆی دەکەن هاوڕیان جۆ بکرن ئێستا دێنین ئەو تێلەی دێنین دەبڕین چەندمان پێست حەزکەین گوارەکە درێژ بیت یان کورد بۆ قیاسەی دەیکەین دەیبڕێن کە دەیبرین ئێستا من لێرە بڕیتم لە بۆتان بۆ شێوازێ ئەوە دوو هەردووچیان یە قیاس بی دەبی لۆی هەردوو تاکەکەی پێ دروست کرێ ئەجا هەردوو تاکەکەی پێ دروست کرێ لێرە ئەمن ئێستا ئەویان دروست دەکەم لێرە ئەو بە چ دروست دەکرێ هاوریان تێلەکەم هینا حازری بکردە ڕێ ڤیددیوەکە زۆر لەسەرتان نەبی دەهینم هاوڕێیان ئەوە تێلەکەیە دایدەنێمە ئێرە شتەچی خڕ دێ بەمەوە لە ئۆسەری ئەوهای لێ دێ کە ئەو های لێ هات ئەو دەبتە چێن دەری گوارەکەی دەبتەوە ئاستەی گوارەکەی لێرە بەو دەمەی ئەوەی تۆزەک دەنوشتێنمەوە بۆ شێوازەی ئەنجا بەدەمی پلایسەکەی دارێنا ڕام کرد ئەنجا بەوەیان ئەو دیۆشیان خڕ دەکەم لێرش ئەو هەلێ دەکەم ئەو نەخشەش حەسەبی میزاجی خۆتە کوت حەز لەیە بکەیت ئێستا لێرە چم پێویستە لێرە ئەوەم پێویستە کە بەدەمی ئەو پلاسێک کە گوتم پێویستمان پێ دەبی ئەوها خڕی دەکەمەوە خڕی دەکەمەوە لۆچی ئەم خڕ کردەوە لۆی ئەو مۆریەی لێدانێ ئەویان چ لێ دەکەم ئەویان دەینە مۆری تێ دەکەم گوتمە چەند مۆریمان دەوێت شش دانە مۆریمان دەوێت سێ دانەی سپی و سێ دانەی مۆر حەز دەکەی ئەتوو هەر هەمووی مۆردانێ هەر حەز دەکەی هەر هەمووی حەسەبی میزاجی خۆت سەردانەکم دانا ئەوی دیان ئەم دەست پێچی دی ئەمن بۆ شێوازی حەزم لێ بەس لەوانەیە تو بە شێوازەکی دی حەز لێبی و پێ جوان بی زۆر ئاسانیشە هاوڕیان سەیریکەن ئستا چی لێ دەکەم دەوی بینوشتێنمەوەکو ئەوەی وەکو ئێرە لۆی مۆری گەورەکەشی لێدانێن چ دەکەم

ئاوا پارەی پێوە دەنێم سیرکە پارەم پێوە نا بەو شێوازەی ئەنجا ئەوەی خەڵ دەکەمەوە لۆ ئێرە ئێرەی دەگرم ئەنجا پای دەدەم تێلەکە قەینا ئەستورە بەڵام ئیشکردنی زۆر ئاسان و خۆشە سەدەیم پلەیسەکەی دیشم بەکارینە لێ بەو شێوازەی ڕانداینێ سەدەی خەمە چێندە خەمە ئێرە ئەو شازە تۆزە چی دەکەمەوە ئەوەی دانێنە من هەر ئەو ئەویان حازتر بوو ئەنجا چێ هێگەشیان مایە ئەوەی سەر ئێرش حەز دەکەی لۆی دامەنێ حەز دەکەی داینێ سا من حەزم لێە دوو مۆری پێدا شۆڕ بیتەوە

ئەوە ئەوشمان حازر کرد ئەمجا چ بوو دای دەنێینە ئێرە دەکەین ئەوشمان دانە گوارەکەمان تقریبان وە حازر دەبێت ئەو گوارەکەمان وە حازر دەبێت ئێستا چما گوارەکە پێویستی بەچە پێویستی بە عڵلقەیە لۆی لە جێتیکەی ئەوش عڵلقەکە حازرە وەڵا کارە باش هاتەوە باش بوو ئاڵقەکەی تۆزەک دەکەینەوە دایدەنێنە ناو تێلە گەورەکەی حازرە و ئاڵقانە زۆر جوانیشن باشە هاوڕێن ئەوە دروست بوو بۆ شێوازی ئەوە گوارەچە ئەو گوارە چەن هیوادارم بە دڵتان بێ ئەلێرەی دادەنێم ئێستا دێنە سەر ئەوەی ئەویان هەر زۆر زۆر ئاسانە ئەو تێلەکەم بڕی حازرم کردیا گوتمان ئەویش بە هەمان قیاس دروست دەکەین وانە هەمان قیاسی گوارەکەی یەکە دێنین چ دەکەین سەیری کە زۆر زۆر زۆر ئاسانە سەرەتا چی ئەو خڕێ دروست دەکەین ئەو خڕێک و دروست دەکەین ئاواتری سوڕێنین کە سوڕاندمان زۆر ئاسانە ئەنجا چی لێ دەکەن ئەوەی دەگرین وردە وردە بە دەوری خۆیدا دەیسوڕێنینەوە لۆی تێلەکە ناسکە ئەزیەتی نەبی پێم باشە بەدەستی بیکەین بەو شێوازەی ئەوە چەند فەڕێتی قەتی دەستم دەدەم ئەو یەک دوو سێ سێ فەڕەیە ئەوشمان تقریبا وا کردە سێ فەڕە

دەمەکەی بارێل بوو ئەودانەکەم خستە ناوێ زۆر ئیناکەم ئادەی بخرێتە دواوە ئەو پاک دەدەم لۆ ئێرە ئەو زۆر جوانیش هات ئەو تقریبا هەر نەچۆ لۆ ئەوێ بە هەندەک مۆری دەبینم بزانە ئەوان کۆن ئەو مۆریانە دەینین یەک یەک تاقی دەکەینەوە بزان کامیان باشیان کونی گچکەیە دوای ئەوەی مۆریەکانمان هەموو خستە ناو جێلەکەی ئێستا هەر دەستین بە جوانی دەیسۆڕێنینەوە ئێستاوە چی ئەو شکڵی هات زان بە یەک قیاسە یەک قیاسە زیاتر دەکەین دەبی ئەوەی دروستکەین ئەو سوڕانەوەیە ئەو سوڕانەوەی لۆ بکەین ئەمە بۆ شازە تێلەکەی تێلەکەمانتانە ئێستا چما تمان ئەو مۆری ئەم وەرێشم لۆ حازر کرده بوون تابلێتە دوو سێدا نیشانتانتم بێن فێر بن گوتمان چ دەکەین یەکەم دار پاڵی دەدەین ئەجا دا دێگەڕێنینەوە بۆ خوارێ بۆ شێواز ئەجا تێلەکەی بە دەوری خۆیدا دەسۆرێنینەوە لێی مەترسێن ئیشەکەی قورس نییە بەس تۆزەک تەرکیزی دەوێ بە شێوازێ ساچەمە گوارەکەی دێنی خستمە زۆر جوانیشە لە جێکردنی